Roj baş, roja we baş, roja we geş, roja we xweş û roja we hemiyan bi xêr be. Ez Mizgîn Xan dîsa bi dengê xwe, bi rengê xwe, bi hemî enerjiya xwe û dilxweşiya xwe îro li hember we me. Bernameya me ya îroj bi sponsoriya Nes Optik, Makeup Pembe Amak û Klînîka Pulat Veterîner dest pê dike. Dîrok Nuazdeh Gulanê roja Yekşemê sala du hezar û bîst û çar a Di dîrokê de îroj, nivîskarê di cîhanê de bi nav û deng Maksim Gorkî wefat kir di sala hezar û neh sed û sî û şeşan de. Hindîstanê yekem bombeya atomê teqand di sala hezar û neh sed û heftê û çaran de. Îroj ji dêvilan çîrokan dixwazim ji we re behsa yekem mîhrîcana pirtûkan ya Mêrdînê bikim. Hevdê Gulanê li Mêrdînê yekem car pêşengehek ji bo weşanxaneyên Kurd hat sazkirin. Gelek weşanxaneyên hêja û nivîskarên bi qîmet beşdarî pêşengehê bû. Ji ber ku ez jî yek ji ew nivîskaran e nivîskara me gelek serfirazim bi rastî tişteke pir xweş e ji bo min. Ya ji xwe di jiyana min de e, tim e, xeyala ev pirtûka min ya periya xwezayî e, min xeyalê xwe de efiran. Yani min dixwaz ku rojekî ez ev erka xwe ev xeyala xwe pêk bînim yani ji min periya xwezayî ji bo min ji pirtûkekê wurdetire. Çawa bêjim ez Ana nikarim hestê xwe bînin ziman lê bes ne pirtûkeke ew ji bo min ji bo min gelek gelek wateyên kur dihewîne di nava xwe de belkî rojekê wan diyar bû eşkere bikim bi we re ev pêşenge bes ne ji xêla ji hêla xelkê mêrdînê ji xelkê bajarê derdorê jî gelek elaqayek me zin dê li her derê ya atmosferek ew qas xweş li wir heye ku nikarim bînim ziman. Li her derê pirtûkên Kurdî, her kes bi Kurdî daxive, her kes kêfxweş e. Ya ji rûyên hemî mirovan wilo enerjiyek pozîtîv belav dibe derdorê. Ya her bijî zimanê Kurdî dibêjim û ji vir spasiyên xwe pêşkêşî hemî kesên ku kedawan di pêkhatina vê pêşengehê de hev heye spasiyê xwe pêşkêşî wan jî dikim. Bivorin ez ji ber ku bi rastî jî kêfxweş im kelecanî me lewma. Belê em birêzan navê ronkan bikevin. Bîranîna li ber bê. Puanê min a ezmûna lîseyê bi wargeh du sed û bîst û tiştek bû. Min li tu derê kar nekaribû. Bertil û Şelafiya ji midîrê ya tiliya Ferqînê re kar dikir. Lê belê kesî guh lê nekir. Ca min wê pêlê pir çong dixist pişta min. Xwe li min şidan dibû. Ez ê bişandama Qubala, belkî jî Rişmilê medreseyê û sebt û lehdan jî ez ê biçûma Nisêbînê cem mala xalê xwe Sofî Qedrî. Ji bo çekmekên min bişuştana, lê min digot mekteb û hey mekteb. Gotiye di nivîsa xwe de Fereç Koistanî, Ji bo berdewamiya nivîsê hûn dikarin bitikînin malperan û hevmedyayê. Pazdeh Gulanê Cejna Zimanê Kurdî pîroz be. Roja Zimanê Kurdî her sal di pazdeh Gulanê de ji bo zindîhiştin û pîrozkirina zimanê ku di çanda Kurdî de ciheke girîng digire tê lidarxistin. Ji bo kurdan ziman ne tenê navgîna ragihandinê ye, di heman demê de parçeyek ji dîrok, nasname û çanda wan e. Ji ber vê yekê Cejna Zimanên Kurdî derbirîna xebata gelê Kurd e ji bo parastina mîrateya xwe ya zimanî û gîhandina wê ji nifşên pêşerojê re. Bi xweş awaze, letîf û naze zimanê Kurdê. Cejna Zimanê Kurdî her pîroz be li neteweya Kurd. Sedema Cejna Zimanê Kurdî Nuhev Games di lîstika peyvên Kurdî çênebû de ji sedî pazdeh erzanî li dar xist. Çênebû, bilîzin, biaxivin û hîn bibin. Rêjeyên rewşa mamostetiya Kurdî, milletbûn ji hişmendîbûnê ye, civakeke hişmend mafê xwe dizane, Lê civaka nezan hewcedariyê bi gelek mafên xwe nabîne. Kurdên siyasetmedar lazim e qet pişta xwe nedin vê meseleyê. Dewlemendên kurdan pêdiviye teşwîqên maddî yên xwendevan û mamosteyên kurdî bikin. Kurd divê teqez dersên kurdî li zarokên xwe bidin bijartin. Her wisa kurdê qet tiştek ji destê neyê jî hewceyê zimanê jiyana xwe û malbata xwe bike kurdî. Bi rastî divê em pêşiya ziman û ketkarên zimanî kurdî vekin. Yanî heyfa ew ketkarên ziman ku teba wan bi çolê ve diçe. Ya polîtîkaya neyar ji xwe li holê ye lê qebûl bikin ku em kurd jî ne hemî be jî bi gelan perî tiştê ji dest me tê jî em nakin. Ez dixwazim ji were behsa serpêhatiyek xwe ya di pêşengeha ya mêrdînê ya pirtûka pirtûkên kurdî bikim. Du mirov hatin bas standa min û gotin bihaya pirtûkatê çi qase min jî bihaya wê got ji xwe yê zanim bi xwe zanim yanî bihaya wê qet ne tişteke zêde ye. Bersiva ew mirova danê min bi pir aciz kir yanî ya rast min hinek êşand ji hêla zimanê min be. Ji mir gotin ku çima pirtûkên xelkê pênc deh TL'ye çima ya te bi ewqasî ye. Pênc deh TL. Gelo bi pênc deh TL pirtûk heye yanî ez dûr sekinî ya û dev ji wê jî berdin yanî hema qet keda mirov jî nayî berçavê we ya Min ji ew kesan re got bera ev pirtûk diyariya min be ji we re çikî mabesta min ya nivîsandina vê pirtûkê ji xwe ne tişteke madî ye bes ji daxwazek manevî pêk tê. Ya velhasil qedrê ziman û qedrê katkerên ziman bizanin kurdino ji xwe neyarên me besî me ne qet nebe em ne bi nastengî li hember ked û teba hev. Di hevde nozdeh Gulanê de li Mêrdînê Mihrîcana Pirtûkan tê lidarxistin. Li Mêrdînê bi minasebeta pazdeh Gulanê Cejna Zimanê Dayikê ji aliya Baroya Mêrdînê û Platforma Ked û Demokrasiyê ya Mêrdînê ve di navbera hevde nozdeh Gulanê de sê rojan yekem Mihrîcana Pirtûkan ya Mêrdînê tê lidarxistin. Nêzîkî bîst û du weşanxaneyên Kurdî an jî têkildarê Kurdî yên herêmî beşdar dibin. Cihê fuarê Mîhrîcanê dê avahiya Baroya Mêrdînê, Salon û Hewşa wê be. Di vî biwarî de sê rojan nivîskar û weşanger dê bi minasebeta Cejna Zimanê Kurdî li Mêrdînê bin ji bo vê Mîhrîcanê. Di Mîhrîcanê de firotina pirtûkan, hevpeyvîn, gotûbêj, pirtûkên xwe îmza bikin ku cara yekem Ev qas weşangerên Kurd dê li Mêrdînê bigihên hevdu. Di çarçoweya li Mêrdînê yekem mîhrîcana pirtûkên Kurdî de Nuhev Medya jî di mîhrîcana pirtûkên Kurdî de cîh digire. Nuhev Medya bi nivîskaran û bi lîstika xwe ya peyvan çênebûyê beşdarî vê bernameyê dibe. Nuhev Medyayê de standa xwe veke û hem nivîskarên Nuhevê dê berhemên xwe îmze bikin him jî dê lîstika çênebûyê bê firotin. Ji xwe min kêfxweşiya xwe di serê vê destpêkê de hanî ziman. Pêşengeh îro jî didome yê bixwazin dikarin îro jî beşdar bibim. Ez ê jî li standa nûhev medyayê li benda we bim guhdar wano teqez werin. Di demên krîzê de rêyên piştevaniya tenduristiya hişî. Gotarên ku li ser awa yên di demên krîzê de piştevaniya tenduristiya hişî hatine nivîsîn. Dikarin di demên krîzê de ji kesan re bibin alîkar ku berevaniya xwe bikin. Hûn ji aliyê hişî ve ji çalên neçar ên jiyanê re çawa mijûl dibin? Di vê hefteya hişmendiya derûnî de me xwest em berê xwe bidin vê mijarê. Piştevaniya tenduristiya hişî di demên krîzê de pêdivî bi stratejiyan heye. Rêbazên wekî hişmendiya hestiyarî, piştevaniya civakî, rûtîn, rêveberiya stresê, alîkariya pispor û ramanê erênî dikarin di van demên dijwar de rehetiya we zêde bikin. Ya mirov kurd be ne mimkun e ku Tenduristiya mirov ya hişî baş be. Yani bi hezaran sedam hene. Di serê wan sedaman de yek tijî civake. Heta merivên me bixwene sedemek serekene ew. Yani Kurd vê baş zanin ji xwe. Bi min di vê beşek bi taybet ji bo tahrîbata ku merivên me li ser hişê me pêk tînin teqez were avakirin û bijîşkê wê derê jî bes e, bi van pirsgirêkên me yê ap, jinap, mettik û her wekî din mijûl be. Belê em bi sponsoriya Nes Optik, Make-up Pembe Amak û Klînîka Pulat Veterîner hatin dawiya bernameya xwe. Me dîsa demek xweş û geş û coş bi hevre derbas kir. Ji vir spasiyên xwe pêşkêşî sponsorê me dikim. Ji bo agahî û nûçeyên nûjen cîhanî ji dezanformasyonê dûr nuhev medyayê bişopînin. Bimînin di xweşiyê de bi xatirê we.